Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 12, versi minn wieħed sa seba'. F'dak iż-żmien, in-nies bdiet tinġabar bl-eluf, kulħadd jgħaffeġ fuq xulxin. U Ġesù, Qabad jgħid, l-ewwel nett, lid-dixxipli tiegħu, Ilqgħu rwieħkom mill-ħmira tal-Fariżej, jiġifieri mill-wiġb ieħor tagħhom. Xejn ma hu mgħotti li ma jinkixifx, u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Għalhekk, kull ma tkunu għedtu fid-dlam għad jinstema' fid-dawl, u kull ma tkunu tkellimtu fil-widnejn, fil-kmamar ta' ġewwa għad jixxandar minn fuq il-bjut. Dan ngħidilkom, ħbieb tiegħi, tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem u mbagħad ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħa nurikom jien minn min għandkom tibżgħu, ibżgħu minn dak li wara li jkun qatlek għandu s-setgħa jixħtek ġol-infern. Iva ngħidilkom, minn dan ibżgħu. Ħames asafar tal-bejt, mhux żewġ soldi jinbijaw, u anqas wieħed minnhom ma hu minsi quddiem Alla. U intom, sax-xagħar ta' raskom kollu madud. Xejn la tibżgħu, għax intom aktar minn ħafna asafar tal-bejt tiswew. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Għaliex l-ipokrisija hija assoċjata mal-ħmira. Allut, il-ħmira kienet sinjal ta' ħażen Kienet biċċa għaġina mill-fdalijiet tal-ħobż li tiffermenta. Il-fermentazzjoni kienet assoċjata mal-ħażen li wieħed jiħżien. Għaliex Ġesù wissa lid-dixxipli biex jevitaw l-attitudnijiet tal-Fariżej? Il-Fariżej kienu jinqalgħu biex jidhru reliġjużi, filwaqt li kienu mimlija b'intenzjonijiet ħżiena minn ġewwa. Il-kelma ipokrita tfisser attur, xi ħadd li jippretendi dak li mhux. Imma min jista' jkun tajjeb ħlief Alla waħdu? Bl-ipokrisija wieħed jista' apparentament jidher tajjeb u fl-istess waqt jaħbi dak li ma jridx li l-oħrajn jaraw fih. L-aħbar it-tajba hi li d-dawl ta' Alla jikxef kemm id-dlam tal-ħażen u d-dnub kif ukoll jirbaħ fuq il-mibegħda bl-imħabba, fuq is-suppervja bl-umiltà, u fuq il-pretenzjoni bl-integrità u l-verità. Alla, Jagħti l-grazzja lill-umli, u lil dawk li juru sogħba u indiema vera għal dnubiethom, sabiex dawn ikunu jistgħu jirbħu fuq il-ħmira tan-nuqqas ta' sinċerità u fuq l-ipokrisija fil-ħajja tagħhom. Kif tidħol il-biża' fit-tagħlim dwar is-Saltna ta' Alla? Il-biża' hi forza qawwija. Tista' twassalna biex naħarbu l-perikli u nippenikjaw f'mumenti iebsa. Inkella tista' tgħinna biex naġixxu bil-fidi f'kull ċirkustanza. Il-biża' ta' Alla hi l-kuntrarju għall-biża' li wieħed jitlef ħajtu. X'inhi l-biża' ta' Alla? Hi qima u reverenza lejn Alla l-Għoli, li ħalaqna għax ħabbna u li jdawwarna bil-ħniena u t-tjieba. L-akbar inġurja jew telfa li aħna nistgħu nesperjenzaw mhijiex dik tal-ġisem, imma dik tar-ruħ tagħna li tintilef fl-infern. Il-biża' ta' Alla, fis-sens tal-qima lejh, twassalna għall-maturità spiritwali, għall-għerf u għall-ġudizzju skont is-sewwa, u teħlisna mit-tiranija tad-dnub tas-suppervja, tal-biża' ħażina, b'mod speċjali meta affaċċati bil-ħażen, u milli nintilfu fl-infern. U inti? Tafda fil-grazzja ta' Alla, fil-ħniena tiegħu, u tgħix skont kemmtu? Mulej, L-imħabba perfetta tqaċċat il-biża' 'l barra. Agħtini qima lejn il-Kelma u lejn is-sewwa tiegħek u konvinzjoni soda li nobgħod id-dnub f'ħajti. Għażiża Ommi Marija, int li dejjem tajt widen għall-Kelma ta' Alla u għext f'għaqda miegħu,